Dumelang, ke a le dumediša, ke a lotšha, ke re mošate. Ke le amogela mo lenaneong la rena la semoya ka Doctor Makgabo. Ke a tshepa gore ke meso e mebotse, le tsogile gabotse ebile le kwa le thabile mo dipelong tša lena. Le kgono ke nyaka re bolela ka ditsela tšeo le gore di tlo go bontšha gore spiritually goba ka semoya o mo tseleng ya nnete. spiritually goba ka semoya o mo tseleng ya nnete dilo tšeo di dirago goba dilo tšeo di bonago ke ke ke gore wena ka semoya ke nnete o sepela mo tseleng ya nnete o tshwere tsela ya gona ga se o phafoge ga se o phamoge okay pele re thoma ke rata gore amogele bao e le gore ke mathomo ba tsena nano la rena la semoya gomme ke kgopela gore um le subscribe le rate channel ya rena le clike le yona notification bell ewe ebile le ka shera video jaaka le batho ba e le gore le bona kare ba ka di thabela go dira seo ke re thuša gore video I mean channel ya rena e gole okay ditsela tše e le gore di a bontšha mo ke tshwere tše twelve tsela tše twelve tše e le gore di tloga di tlo tloga di go bontšha gore wena ka semoya o sepela mo tseleng ya nnete goba wena o sepela mo tseleng ya nnete ya semoya okay okay tsela ya mathomo ga e le gore o sepela mo tseleng ya semoya ya nnete o tshwere tsela ya nnete a kere nto nngwe ya mathomo e le gore e tlo kgotsa e diragala ka bophelo ba gago ke nto e le gore kgotsa e le gore wena ka motlha go lora dilo tsa gona di a diragala ya ba ntela gore badimo ba gago le mangwele a gago ba go bontšha dilo before di diragala gore bona gore go tlo diragala one two three four five ene ke nete nte gona e diragale so gona letselo ba ka go bontšha tsona e ka ba taba dilo tse di tlo diragala wena ba dilo tse di diragala batho ba bangwe ya ba gore ge e le gore dilo tsona ke dilo tsa go se bega botse batho ba batla go diragala ke dilo tse dimpe mohlomongwe e ka ba accident mohlomongwe e ka ba ba bontšha gore ka motseng wa mososo ba tlo thuba makgodi ba ba utswetša goba mohlomong ba bontšha gore motho yo mososo o sa tlo lwala goba mohlomong le o sa tlo tlhokofala ga ba bontšha o tsebe gore wena motho wa semoya whether o setse o thwasitše ba se tloja go thwasa o motho wa semoya go ra gore wena o na le maatla o na le maatla a go stopang teo gore e se ke ya diragala nto ye mpe so ge ba se ba bontšha ntho e se gore ntho e se e tlo diragala wena baradimo ba ra gore ge e le gore motho e le gore motho ke motho e le gore ga a seleke ga o dirilwe tse dimpe ba ra gore wena o na le maatla a o rapelela mothola gore mothola a se ka lwala ge e bane ke motho a tlo tlhokofalang o na le maatla a o rapela mothola gore mothola a se ka tlhokofala ge e le gore ke accident ka accident o na le maatla a o rapediša accident gore e se ka ba ya diragala wa e stopa ka matla a gago ka thapelo ya gago e tlo stopa wa buša gape o fetša go e rapelela mola wa ba bolela badimo ba ba ba fase ka tsela ya snefi ka tsela ya snefi le bona ba kgopela gore ke bone le mpontšha one two three four five ka matla a lena badimo ba ka ke re ya stopa accident eke ka matla a lena badimo ba ka motho o a fola goba ka matla a lena modimo badimo ba ka motho o ga a lwale bolwetse ga bo mo fitlhele o tla lwala ke rona wena ba go bontšhitšeng ke ya mathomo ya bobedi o lora kudu o motho wa go lora O ka se robale wa ba tsoga o se o lora go kgonagale. Go ka bona o le wena motho wa semoya o kgotše le gore wena ga o lore total goba wa lora wa di lebala o ra gore go na le bothata o ra gore go na le blockage ka raphelo ba gago go na le bathakathi goba batho ba go seleka ba e leng gore ba blokile ditoro tša gago gore wena o se ka ba kwa melaetša o tšwa go badimo ba gago o o palelwe ke go phethela badimo ba gago ka mokgwa le ba nyaka gore ba phethele gobane ba tseba gore ge wena ba ba blockile ditsoro tšela o sa lore o sa reng badimo ba gago mafelelong ba tlo no ngala ba sepela and then bona ba kgona go dira tše ba nyaka go dira tšona tše dimpe ba kgona go tšela di-lucky tša gago ba kgona go šoma ka maatla a gago ba kgona go go šomiša batho ba le ka mokgwa technology ya bona e leng advance ka ona ba kgona gore wa sepela ba sepela ba tsamaya ba yo seleka kae kae ba ya go loya kae kae ba fete ba otše ba sepele le wena wena o tseba gore o betse mola so go bona e le gore wena ga o le gore goba o lebala toro tša gago o swantse o be worried o tsebe gore se seng mo mmeleng wa ao gabotse solution to problem ye nngwe kore o sepele yo consult o kona go diragala eng and the second solution a kere ka gore ka se consult fela fetša wa no kwa ditaba fetša wa dula wa ra wa kekule ditaba go ra gore after o se no kwa ditaba tše we wa butšeng tšona o swantse o tše action o ko rena motho we o tswang go yena o advisa jwang o tše action godimo ga mathata a gago go ra gore se sengwe a se gabotse go na le blockage and blockage tsela ya go tloša blockage ke e tee fela cleansing ntle le kodire o dire cleansing o tlhapišiwe sefifi ga ona ka tsela engwe e le gore wena o ka tloša blockage ka gona okay ya boraro o thoma go ba le dipono divisions o ka ba o robetše then division tša tla mara gantšhi division di tla o se robale ka nako tšengwe e di a tla o robetše Ge dibetšene di tla o robetše, o tlo rontše o robetše, mme mohlomong le wa lora goba mohlomong o no ke thebelela fela wa kwa moya o la wa badimo o mova o ka tloga mo maotong a gago o tlo laola ko nna ke badimo ba ba feng goba o tloga mo mpeng ya gago goba o tloga mo kgareng ya gago o sepela le mmele wa gago through di-chakras o e tla mo tlhogong ya gago o e tla mo tlhogong ya gago o ba o tla mola go the third eye le mola go the crown chakra akere and then wa thoma ba le dipono ka nako ngwe bile o kgona go tšwa wa ya go mola go the eighth chakra e le ra se bone video ya ka di-chakras ke kgopela re o e lebelele o kgone go bona rena um eh, six chakra e bitswa eng e bereka jwang seventh chakra e bitswa eng e bereka jwang le the eighth chakra e bereka eng e, e, e bitswa eng e bereka jwang ka nako nngwe e le division tšeo di tlo tla ka the seventh the sixth chakra e lego the third eye sorry bagagešu ya ba ntela gore o no re o dutše fela mme mahlo a gago a no tswalelega o no tswalela mahlo wa bona something and then wa ba lipono wa bona wa no bokgotsa wa bona dilo dilo tšela go di bona o ya go di bona mo phatleng ya gago mo litlhong la la mo phatleng ke yona the third eye chakra o di bona ka litlho la mo phatleng ke ka mokgwa o tlo di bonang ka gona so ge e le gore o setse o thoma go ba le division o seke wa ba le tšhoka bile o se ka makala ke ka mokgwa e le gore dipono di tla ka gona ka nako ngwe ebile motho wa nabile o butše le matlho a sa tswane le matlho and then tšano thoma go tla okay number four sorry ba gageso okay number four o hwetše ka nako ngwe o re o dutše o kwe e bus goba nka no re o ka re nakananyana semphererenyana selela ka mo tsebeng ya gago goba o ka ka re motho wa go sebela goba nako tše ngwe kgotse o ka re o kwa um ba re ke di-waves tša lewatle a kere meetse ala lewatle ka ntše a ya godimo lefase mola wa kwa ntše a duma kwa modimo wa, wa, wa meetse ala lewatle ka nako e ntše ya e ntše e subelela mola o tlo kgotsa o kgona le kwa le meropa o ka kare go na le bo letšwa meropa ka mo tsebeng ya gago then go kwa dilo tša mohuta o se ka tshoga o tsebe gore ke eng ke bona badimo bale

go na le blockage ka ra bophelo ba gago something a se sepele gabotse yane tshwana le ne la ya number ya number 3 e la division wa gotse o thomile ba le division mar out of nowhere division tšela tša stopa go ra re mmele wa gabotse ba thoma go blocka sepela o tlhapiša sefifi o bulele dipono tšowe o bulele diwesel tšowe gore badimo ba ba lose ba tla ba bolela le wena o kgone go bakwa okay number five ka nako ngwe kgotsa gore o dutše goba o eme goba mohlomile o robetše o kwe mmele o ba le go rurumela rurumela ga bole teana ga botsananyana e ntho e nka reng ke vibration vibration sensation mo mmeleng wa gago so yona vibration ke bolelang ka yona go rurumela mo ke bolelang ka ona go boletanyana so kore o rurumela botsana motho a ka se go bone go kwa kwena o iteng and-e ebile a se gantšhi o ka rurumela mmele ka moka ena ke tšong wa kgonagala o kgotsa o rurumela mola go thoma mo maotong e le maoto ka moka lona go sepela le mmele go sepela le mmele dane go fitlha mo mo the crown chakra a kere ka nako nngwe maybe e ka no dira mo letong fela a kere le tshe leto la left fela ena moka ya fetša ya stop or ya dia leto la right fela ya fetša stop ona o tšongwe no dira mo mmeleng mo mmeleng o tlo lala kona ke badimo ba feng bao ba tswelelang ka nako nngwe mo dimpeone kgotsa o no thoma o no re rumelanyana nako tse ngwe e no dira mo tlhogong fela so ke ka mokgwa le vibration ya sepelang ka gona yona this is a vibrational sensation a kere ka nako tse ngwe kgotsa o kare o kwa kare mo tlhogong um o ka re o sepela ke ditšhotšhwanenyana o ka re meriri e seng go tšhaba mola ga gore a kry-a tsa go setse o bona nto tshwana le sepoko um meriri ao e tlo emelela mo tlhogong a kere ba e le gore sa lela bona sepoko nna sa le ka se bona ee so but this one a se yela ya merela yela ya go emelela yela gore o bona something sa gona nto ya go tšhoša mo pele ga gago e no ba le gona nka no re ke go rorumela ga meriri o no ka ka re sepelanyana ke ditšhotšhwanenyana goba somethingnyana merinyana ya mova mova so ke ke badimo o seka makala ke ke ke ke yona badimo tao bontšha gore badimo ba bana le wena nako e ntšhi ebile e diragala ga gantšhi motho a se tsa rapela o tla kwa e dira mo tlhogo bana o tšengwe mo sefatlhogong so o ne kwa ka re o sepela ke lolelwana mo sefatlhogong moke then ke bona badimo so go setse o kwa dilo ja mohuto o tsebo o rawa o mo tseleng ya nnete o sepela mo tseleng ya nnete ya semoya Okay, number six. O kgotše ba lentho la gore ka mehla go ka no nagana motho o mongwe mo itseng. Let's say motho wa mo tseba wa no mo nagana. Then go seno fetša mo nagana bo ma after five minutes goba e ka ba thirty goba even the following day go sa sa gona o tlo laela gore na um ba re keng ntho ba re keng o setse le um spiritually strong go ka kang akere and then o nagana ka motho oke o ne o tlela ka mo monaganong go seno fetsa nagana ka ena motho le wa o founela ga e le gore ke motho wa kgole ga e le gore a se motho wa kgole go ne o fetsa go monagana fela motho le wa kokota mo lebating wa tsena so ke ka mokgwa e le gore le yone o tshwanetse o tsebe gore then dilo tse di so o tlo no checka wa bona ko re kgotse ebile motho la ga e tla o ba o founela o motse gore a eno tsa ke be ke sa naganne ka wena ye e wela gape le ka mola ga um okay i think a ke sena re boletše ka yona ba jwang goba ke dirile mola videong e lengwe telepathy o ka re a se ke dire ka moke ke tla ke tlo e dira ke tlo bolela kudu ka telepathy then o tsebe gore ga e le rona le eh, the telepathy gift ke ke ke ke mpho ya mohuta mang o kgotse o nagane ka motho ge o na- o mo nagana e ra gore le yena automatically ka nako ene o le yena o gopotse o go naganne o na le connection le yena motho ke spiritually then o tla bona motho a tla bona a tswe- a tswelela ka sepitinyana Okay, number seven. Okay, ge badimo ba gago ba se ba thabe ka wena go ena le selo se le gore ba se belaela ka wena a kere go na ntho e dirang e le gore ga e ba thabiše goba gona letse le gore wena ga o ba phethele tsona automatically o tlo e sensa o tlo e fila gore badimo ba ka se ba thabe o tlo e fila ba bangwe ya bantela re ge badimo ba bona ba setswa se ba thabe le wena automatically o no kwata out of nowhere o no kgotsa o kwatile sa tsena kwatišitše keng ke ya gopola ye ga le ntshwenya kudu gampe pele ke ya thoa song ga le ntshwenya o no kgotsa ke tsoga ke thabile ene next ke tseba gore ge nka tsoga ke thakgatše kudu kudu kudu kudu i know gore after awaranyana ke tla ba ke kwatilela mafelelo felelo felelo felelo goba le ge le gore a se ke tsogo ke thabile mara out of no way ke no ka ke kwatile goba nao tšong kgotse ke kwa ke ke nyamile moya wa ka o sega botse ke kwa ke kore ke ish ke nyamile kudu-kudu gampe kore lenyamo le lela o ka nna o ka re motlho mongwe maybe kore kgotse goba pelo e kwele botlhoko so sala kwa o bona someone ka mo familyng a tlhokofetse motho re o close to yena wa kwa gore moya wa o nyama jwang o ya fase jwang wa kgotsa o pelo e kwele botlhoko o nyamile le yona ke nthong wa letse le gore o tlo kgotsa di o diragalela And-e o kgwetše le gore o nyamile, a gona motho a go dirileng selo, a gona motho a go kwešitšeng bohloko. Lo tšwatša bophelo di sepela gabotse, mara moya o fase. Ga o tsebe gore na jwang, why? E ra gore badimo ba gago le bona mo ba leng gona ba nyamile, so o tlo ba feel-a, ba go kweša ka di-feelings. Ke e nngwe ya di di-senses tše e le gore re na le tšona bjalo ka batho ba e le gore um re na le dimpho tša semoya akere. Ke tlo bolela le ka yona akere. di sentiences ke tlo bolela ka tšona then ka le tlhalosetša ka tšona gore na tše di bereka jwang tše di bereka jwang tše di bereka jwang gore o kgone go tseba gore okay ge e le gore wena o na le mpho e itseng e wela under eng jwalo le jwalo okay so ya ba ntho e la gore go kwatile ka mokgone o sa tsona kwatišitše ga ona motho a kwatišitšeng mara automatically wa feela gore š ke kwatile mara a tsona kwatišitše keng goba ke nyamile a tsona nyamišitše keng goba pelo ya ka e bohloko E be e bile bohloko, ka re motho mongwe o nghethile, o nkwišitše bohloko. Mara ga ona motho a o hethileng, ga ona motho a o kwišitšeng bohloko. So ke ka mokgwa mongwe e le gore o tlo fila di-feelings tša badimo. Go fiwa le feeling eo o tsebe gore ke nnete badimo ba gago ga se ba thabe, ba kwatile goba badimo ba gago pelo ya bona e bohloko, ba lla mo ba leng gona. go ra gore wena ga o ba phethele wena ga o ba theeletše dilo tšeng tša bophelo tša gago a di sepele gabotse wena ga o lokiše mmele wa gago goba a o protect semoya sa gago mo e leng gore batho ba ka ntle ba kgona go tlo tswalela dimpho tsela and ge ba di tswaletse badimo ba bapala ko tla go wena ba tla ba go fa melaetša ya bohlokwa ba santse ba fe yone then ge ba palela badimo badimo ba leka ba leka gore gane gane gane gane ka mekgwa e mentšhi wa pala badimo ba feletša ba dirang badimo ba feletša ba e kwa bohloko goba ba feletša ba kwatsa ba senye senya tšhalo tša goba ba feletša ba, ba, ba, ba, ba nyama mo e le gore bile pelo tša bona di ba bohloko mo e le gore bile ba feletša ba lla badimo bale that's why o tlo kgwetša wena o ikwa pelo ya go e le bohloko tlhoko tlhoko tlhoko o file sefe kore o na le that feeling e- o ka re motlho mongwe go na le someone ka mo family a tlhokofetšeng ga ona motho a tlhokofetšeng ga ona ntho e- e- o- e e go diragetseng e le gore e go kwatišitše goba e go nyamišitše mare ke feeling e o nang le yona immediately tseba gore badimo bao ba lla mo ba leng gona ga se ba thabe M- le ka gore o o try gore o lokiše mmele wa gago ka tsela ya cleansing o lokiše mmele wa go mmele wa go be gabotse gore ga badimo ba le baetla ba bolela wena o kgone go baka o seke wa letša badimo ba gago ka re mafelelong ba tlangala go na le ba bangwe badimo ba kwa botlhoko ba lla ba fetša ba sepela ba sa bone gobane go na le ba bangwe ba e le gore bona ke ba le ba ba šoro a ba nape ba o tlogela jalo ba tlo no kwata bona a ba llele ga tee ba tlo no kwata and ga ba kwata ba dirang ba go phaniša then o bona batho ba tlhakatlhakantšha dilo tša gago ke ba thakathe ka mona ba tlhakatlhakantšha dilo tša gago ka mola le badimo le bona ba tlhakatlhakantšha dilo tša gago goba badimo ba bile ba o furaletše ka nako tšoe ba o furaletše ba boela mo bona ba dulang gona e le gore ke ba meetse ba boela meetseng jalo le jalo nampile ba boetse meetseng badimo ba nampile wena o tee ga o sana motho e le gore wa o protector ge batho ba le ba etla ba le ka go attack bathakathi bale ba o kry-a easy ba sa o sokolela then o thoma ba le mathata ma serious manyalo a thubega di-business di awa mešomo e ya fela wa e bona batho ga ba sa o respecta dikoloto ke tše dintšhi ga o sa na khutšo o palela ko o robala botse bošego le ditoro di a phatlalala okay number eight o na le go lwala ga o sena go ja dilo tše ntše di itseng o sena go ja dijo tše e le gore badimo wa gago ba di nyake mo mmeleng wa gago dijo tše e ka ba dijo tše e le gore di blocka di-chakras tša gago dijo tše di ka ba di blocka um moya wa gago wa o- ntho e ke ba re ke eng your spiritual gift mpho tša gago tša semoya a kere ge motho a sa tla a ya go thwasa ga e na le mpho tša semoya o swanetše a bone o swanetše a bone o thoma go bona o se tlo ya thwasong go bona a- go- go- moya- go- ntho moya wa semoya wa- wa wa ntho e, ba re ke moya wa, wa, wa semoya eh, ke tshwere gabotse moya wa semoya moya, eh, the, the, the spiritual gift a kere ga e bulege fela ka mola o le- a e bulege ke o le thwasong e swantse thoma go bulega o se tlo ya ka thwasong o se tlo ya ka thwasong na batho ba ntšhele re ke ba tšholela tao la motho a bolela a re ke e bone ke mmotse ke re one two three four five ya direla ka raphelo ba gago goba e sa tlo diragala ra wa ke setse ke e bone goba motho mongwe a tla mpotsa re ke rile ke rapela ba mpontšha one two three four five gore ba mmontšhe kang ka division a pontše matlho and then ga ntse a rapela ena then ba mmontšha vision ya nto engwe itseng nto le re sa tlo diragala ge nna ke tshola taola tsela ke a mmotsa ke re ba re one two three sa tlo diragala ra wa ba se ba mpontšhitše yona So ge motho a sa tla ya thwasong, moya wa gage o swanetše o ba swetše o bulegile. Moya o bulega, o sotlhe o ya thwasong. And moya wa o bula ke mang? O bula ke wena le badimo ba gago. Badimo ba ba tlo kgona go thuša go bula moya ge e le gore wena mmele wa gago o hlwekile. Mara ge mmele wa o se gabotse o se o hlweke, number one, mmele go se hlweke dijo tše dingwe tše re di jang di dira mmele ya rena e seke ya hlweka di tswalela di-chakras and chakras tsela ke ke mo e le gore ke system e le gore badimo bao ba sepela ka yona go tloga mo mmeleng wa gago ba gaešo ke le bitša ka chakras tše eight ma di-chakras di feta eight ke sa tlo tsena in details mo di-chakras ke kgopetše ka le seke la fela pelo di-chakras di thoma kwa maotong ka re kwa maotong ke bona thoma badimo ba mangone ba le ba go bina di-chakras di thoma kwa maotong di ntše di subelela go fitlha ka ya mafelelo felelo okay um ya bantela gore o ja dijo tšoe, automatically dijo tšela ka botšona di tswalela dimpho tša gago tša semoya, di tswalela di-chakras tša gago. Badimo ba pala ke go fihla mo go wena, wa lora wa lebala. Number two, ya ba ntho e la gore ka nako nngwe mohlomong o ile le batho ba ka ntle le bona, batho ba o seleka le bona, go na le tše ba di dirile mo mmeleng wa gago. A kere gore wena ka nako nngwe o robetše bošego, ba go ješa o kgotše o lora o ija, nako tše nngwe ebile a o di bone toro tšoe, wena o lela o ija bošego, ebile ga o di gopole ebile ga o di bone le go di bona ka baka la gore wena mo dutšeng gona lapa la gago ga le a thegiwa a le strong a le gabotse ga le a protectiwa number one number two le wena mo mmele wa gago ga wa protectiwa that is batho ba ba kgona go tsena ba lela ba go ješa ba go ješa ditlhare tša bona ba go ješa ditlhare tsa wena ga o bone selo then dilo tse automatic di tswela chakras tša gago so ya bantela gore go ka re o ja sejo sa go lwatša Tjhe, ka gore na sejo sela ke sona le se ke nama e itseng wa pele nama ya kgomo ee motlho mongwe o ka ba o lwatša ke yone nama ele ya kgomo badimo ba sa e nyake motlho mongwe nama ele a ena molato ke makhura le wa šomišitšeng motlho mongwe ebile a se makhura le wa šomišitšeng ke di-spice ke di-spices tšeo di tšhetšeng ka mowe o cheke video ya ka ele ya ke be ke bolela ka dijo tše e le gore di loketše batho ba e le gore ba na le dimpho tša semoya e le nngwe ke dijo tše e le gore ga di a lokelwa dijo tše e le gore motho e le gore o na le dimpho tša semoya ga a tshwanela go dija o ditšhekelo tša mohuto ka ba ka bolela kare ge e le gore wa dija dijo tša ke re o seke wa dija ge e le gore o fela wa dija o seka dija too much e no ba once in a while ka fa example ka re re re re rata di-take away re rata di-burger nako tše dingwe re ke spoilenyana mara o seka ke spoiler every day goba every week beke yolo ka e ja gabedi mo kgweding wa tee mo kgweding ga se o senye o direla for wena for badimo ba gago for moya wa gago gore ge mathata a e tla ge meleko e tla o e bone e sale ka pela o kgone go e blocka e seke ya fitlha mo go wena e boele morago mo e tswang gona so ge o setse o tse gore wena o jele dibeka tso tsa gago o ne o bona gore go sasa wena kore ka montlo o santse o ne phela o e na le le dilo tsa o no fela wena o ka ke tlinsang ka tsona a kere ke boletse ka re proper cleansing re itira one tsheyege le go thuša ke motho wa ngaka and then another cleansing le yone le gore it's a proper one a kere le yona e le gore o rata go thuša ke motho wa moprofeta a kere baprofeta gantši ba chipile that's why rata go ya go bona prices tša bona di ture mara o ka se yo dira cleansing go moprofeta ga tee mongwageng o lebale o se ka ba ipotsa gore tla šireletšega ge e le go thuša ke moprofeta e ya every three months every three months because dilo tšela ba di šomišang ga di last for nako e telele le nna ke thuše batho ka tsone and ka motlha motho a etla ke ya mo advice re tloga ke motsa botsana fela gore o tsebe gore ge o šomišitše dilo tše every three months go ra gore you must come back o thuše gape ke a mmotša ba bangwe a ba bolele mare gore re rena re a le botša every three months make sure ya gore o boelele gana mola ba ye ba o thuše gape ka gore dilo tšela ba di šomišago ga di last gwa tshwana le o tlo thekga ka lapeng la gago ge le o thuša ke ngaka ke yone e tlo thekga lelapa then o tlo letswara wa ngwaga ka moka wena o tlo robola boroko bathakathi ba ka seke ba kgona go tsena ba tlo lego ba bona o feta mo tseleng ba kwata ba o tswerinya because wa ba disturba ba palela ko o tsena ba palela ko dira mmereko wa bona mara ge e le gore o bitša motho wa boporofeta gore a tlo go gaša ka lapeng la gago make a sure ya gore every three months o mmitše ka dilo tšela ba di šomišago di strong but ga di last fa nako e telele so that is why ba thakathe go thekgile lapa ge ba etla ba palela ko tsena ba tla no emanyana for nakonyana after maybe dikgwedinyana ba boa gape a kere ba boa gape nenenene ba boa gape so ge e le gore wena lapa la go a le a tia then ge ba boa gape then dilo tšela ba o thekgile ka tsona di fefogile ba kgona go tsena ba dia mmereko wa bona so go ija dijo tšeo kgotse e le gore ga di di a go lwatsa go lwatsa gona o ka kgotse e le gore go fetsa o ija ntho ela itse either o loma ke mala mala a no loma ga a bereke a no loma a ba botlhoko a ka tša boma two days boma three days o kgotse go robala ebile o ka re a ba worse a ke sena se nka le betha mala maso na nna a ba mpethagantšha ntle ebile ke tlo stopa ebile go ja dijo tšeoe and then nako tše dingwe go fetša o ja dijo tšela automatically mmele wa wa thenega kore wa thenega wa ka thoma go lapa wa ka o ka re o ka robala kore o ba ka mokgwa mongwe wa change ka speed ebile a o tšee nako a o sana nte o tla tlhalosa e dira ge le gore namereko swantse o dire o ka sa o dira o ka sesa o tlo no postpone namereko la gore ke tla o dira nenneng ke mmele o thenegile ke yona ntho ene la o išileng e je gape next time o bone gore o kry proof ya gore nto e ka nnete ke yona e le gore ga e nyaka goma mmeleng wa ka ka motlha ke fetsa o ja fela mmele wa ka wa thenega ka nako ngwe o fetsa o ja ntho ya gona mebile e ka ba ya go seleša o fetsa o ja ntho ela wa sellega o ka wa tsakeng wa sellega ebile o ka ba le lucky ke le gore o tla re go sellega wa vomitha cause o yo vomitha dijo tsela ke tšhaba ebelela ka sepedi wa ka o šea šešimiši go vomita then dijo tšela di a tšwa mo mmeleng wa gago nampile after o tšwa mola o tlo kwa mmele wa boetse sekeng o le gabotse ka kwala lo tšela di tšwile di tšwile badimo ba diraga ba leka go di ntšha mo mmeleng wa gago ga di nyakeke di a ba gobatša ge di gobatša badimo le bona ba tla go gobatša because ba fila pain ge ba fila pain wena o swantse o file the pain okay number nine number nine ge e le gore gona motho e le gore o ke motho wa o seloke motho e le gore a ka ba le jelase mo go wena o jela mona goba motho e le gore o šomiša dihlare wa loya ande ebile o di šomišetša le mo godimo ga gago goba le a sa di šomišetše godimo ga gago immediately wena le motho o tlo tseba go pala o kopana le motho e le for the first time ke mathomo kopane yena motho e le kopana toropo goba o dutše gaufi le yena ka mo taxing goba ke motho o montshwa o le gore ke mmereko montshwa o joina company ya lena o tlo thoma bereka le lena then ge e le motho ke wa seleka automatically o tlo e fila o tlo ekwa gore motho motho a gabotse o tlo fila gore motho wa seleka ene ebile go e le rona badimo ba le ba mandao ba tla go botja ka yona intuition ba tla go botša ka lona letswalo le la gore motho a gabotse motlhokomele go ra gore e ba away from yena le ka no bereka mmogo mara e ba away from yena o seke wa ba mogwera wa gage o bje dijo tša go gabotse o make sure re desking ya gago go phela go le gabotse ga ona meloko e le gore e tla e fitlha mo go wena e le gore e tšwa mo go yena ka gore wena jalo ka motho o na le dimpho tša semoya automatically o attractor batho ba e le gore bana batho ba e le gore ba seleka ga batho ba le ba go bona go na le ka tsela e le gore ba kgona go tseba immediately gore o o na le dimpho tša semoya and dimpho tša ke tše di sols o kgona go tseba bo strong ba gago ka o ne o lebelela fela so ke ntho engwe e le gore re gapetša gore ke protect gore la le ge a ka kgona go bona dilo tšeoe mara a bone gore mola a go iwe mola mola ge nka ya fela ko o tshwarega rata ke dule mo ke leng gona ke seke ka mo trea o ile ka gore nka tla ka tshwarega mo e le gore ba bangwe ba tla mpona batho ka moka ba tla mpona ka ba ka fetsa ebile ke e lentso ele ka baka la ditlhong ke no resigna mmerekong e le ka baka la ditlhong e seng ka baka la gore wena o resigna ka baka la ditlhong e seng ka baka la gore wena o nyaka go resigna o resigna because wena ba go bonetše okay number ten ge e le gore na le ntho e mpe e le gore sa tlo diragala o tlo no tseba o tlo no e fila ka sepitinyana wa kwa mo moyeng gore ai something se sebete se tlo diragala wa e fila ka sepiti wa e fila gore ntho e mpe e sa tlo diragala so wena ntho o ka e dira o setse ba le those feelings ke tlo no kgopela thapelo gape wa fetša bolaya le badimo ba gago gore moleko ba re sa tlo diragala o seke wa diragala e ka ba ntho e le yo diragala wena goba yo diragala batho ba nang le bona goba mohlomong yo diragala batho ba ma e le gore wa ba tseba ga o nna nabo ka se sebaka ba kgole le wena mari yo ba diragalela go botlhokwa gore immediately o namo o rapele ntho e se ka ba ya diragala And then eh, number 11, ge le gona motho a o kolotang, a tlo go patela, o tlo tšhaba ka tšhelete ya gago. Le yona wa e fila, wa e tseba. A kere motho motho o mo file tšhelete, o mo gadimile tšhelete, wa o mo thušitše ka ka di- ka ka tsela e itseng, o swantše a go patele. Ya ba re motho o ke motho e le gore maybe ga a na tšhelete, o tshepiša gore ke tla go fa neng neng. Wena wa mo thuša wa fetša. Ge nako e la e fitlha, ge e le gore motho la a tlo go patela, even the before ka re e re ke mo founele ke mo gopotše, ba tla ba se wa boditše badimo. gore tseba gore motho owe a ka se go patele ba tla ba se go boditše a eta ka ditoro goba ka yona intuition ba tla ba se goba ka di-thoughts goba motho ola wa tsena mola o tla mo go wena wa kokota wa mola lebati immediately ba tla ge e le motho ola a sa tshware tšhelete o tlo go botša di-story immediately ba se ba go saenela before ena ka bolela wena o setse o tseba rena motho ola o sa tlo reng motho ola o tlo go botša di-story a sa tshware tšhelete ya gago a tlo go patela lo lo re o dio se nyake o patela o tšhaba ka tšhelete ya gago o ipotsa gore yena o tlhalefile wena o setlaela le yena o tlo no tseba immediately ba tlo no bontšha badimo ragare o le nna ka se o patele lebala lebala so gore motho lao a o patele ke ntse la goreng go ra gore o tshwanetse o sepele ka ntle o ye ka ntle o nyaka thušo o ka sepela o ya go sangoma yo ke le gore wa itseba a go fe dipheko tse e le gore o tlo di šomiša for motho la kgone go patela go ne batho ba bangwe ba loniša ditšhelete ke bomatšhonisa ba na le ke business ya bona ke tšele gore a se di registerewe ka gore kwana ba sa thoma ba tlatla ba registera ge nako e ntše ya ga ne jale bone thuša batho ka mašeleng ge re sena ditšhelete mola re ya go bona ke tsa gore okay a ke na tšhelete ya go namela o ya mmerekong bana ba ka ba shotha one two three goba ngwana ka sekolong ba nyaka one two three four five ene a ke na tšhelete e re ke ko o louna ka kua the next thing motho la wa nthuša ga fetša nthuša fela nna kgwedi e fela a ke sa mo patela a ke sa mo patela ke lebeletše mabaka aka o la o tla ema a ke tse maybe ke monyaditše or something so go setswe na mathata maswa o tswa gore o bereka ka tšhelete goba o na le sephasa sa gago batho ba ba fela ba etla ba tlo kolotiša and ba kwela bohloko because motho o tla e le gore bana ba na dijo ka kua a tla kolota re ke kgopela le nkolotiše one two three four five ke tla patela mafela kgwedi ke gola mafela kgwedi ge fela motho ona a sa o patela go solva le tša mohuta moso o no sepela wa ya ngakeng ya gago wa mo tlhalosa gore mathata ka ke a maswa le so ba tla go fa dipheko tša go dira gore batho ba le ba go patele o tla bona ba tlo go patela ba tla tla ba šale le morago ba tlo go patela motho ona o tlo re ga o kolota a kere kore a palela ko robala bošego a palela ko robala kore boroko ba palela ko motshwara ka baka la gore e tla muja ntho e le gore kana ke kolota moketekete e tla muja a kere o ya ka baka la gore motho ga a nyake go patela a o yele a o yele motho le wa o patela wa patela yena ana bothata o tlo patela o yela o leng o tswa re o gana ka tšhelete ya ka okay a nyaka o mpatela ene a ke nyake mashata le nka tsamaya ka motho ya mashata mashata le a ka se thushe selo ga se nyako mpatela a nyako mpatela ene ke motho e le gore o nnya dijo ne ipotsa gore ga ona ntho a ka ntirang yona ee wena o ne ntho o ka mo dirang yona mare o no yang akeng a go thuša gore batho ba ba o koletago ba go patele ba tlogole go go nyatša ba go patele okay um ya mafelelo number 12 ge e le gore o na le molekane e ka ba ke lenyalo o ka gare ga lenyalo goba motlho mongwe o no ba le molekane maybe boyfriend girlfriend ge e le gore motho wa gago wa cheater o sepela ka fasa maoto goba ge e le gore o sa tlo o cheatela ee eh, o tšhithela ke ntla kgodi gore wena o ka ra lenyalo tere monna go dirang o na le basadi ba bangwe ka kwa ntle o na le nyatsi ka kwa ntle ka kua but automatically goba mosadi ya ga o nya le nyatsi goba dinyatsi ka kwa ntle ka kua automatically badimo ba batla go botša batla go bontšha kudu e le rona le badimo ba ba ba ba mandao ba tlo go botša badimo ba gago ebile ba tlo no go bontšha motho o ga botsana fela gore motho ola wa gago monago o cheatha le motho mosososososo ene go tlo ba nako e le gore o sa tlo o sa tlo mo gera o tlo mmona ene go yo mmona le yena motho yona ba bontšhi yena gore motho ona o so ke a go botsa o mo kry exactly ka mokgwa one owe o bona gore motho lapo tshwana le exactly ka mokgola ke mmone ka ona ka torong and ebile motho ona o tlo mo kry apere ka mokgwa la ba bontšheng yena gore motho ona o apere so o tlo mo kry apere ka mokgwa one ola ga e le gore um motho wa gago o ne a le nyatsi ka ntle mo e le gore ebile o imiša nyatsi yela le yone o batla go bontšha yona gore e o dutše fela ka mola ka mo ba cheatha ka moke and ebile mo ba cheathang gona motho ona ebile o imile o mmeleng ebile o imile ngwana mosetsana ba ngwana wa mošimane ba tla go botša badimo ba gago motho wa go ka mo confronta mo tla re ke bone one two three o tlo no ganetša mare deep down wa tseba gore ke nnete ee yena o tla betha ke letswalo o tla tšhoga gore go tla ja gore motho a bone dilo tse di so exactly ka mokgono ene ya ba re ke nnete o sa tlo ikhumana taba ye nngwe e ka sebe a le a ka le ka re wa o e dira sephiri e ka sebe sephiri go fitlhelela e tlo tswelela pepeneneng o sa tlo e bona ke dilo tše 12 tše e le gore ge di diragala ka ra bophelo ba gago o tsebe gore spiritually goba ka semoya o mo tseleng ya nnete ke a le leboga thokoza